Croeso nôl i gwasanaeth arall, Clwb 77. Nawr, ni'n edrych ar cyfres o pobl o'r Hen Testament. Yn cofio, mae'r Hen Testament yw'r yw rhan o'r Beibl oedd wedi digwydd cyn i Iesu cael ei eni. Nawr, ni wedi edrych ar y bachgen Samuel, ac wythnos diwethaf ni wedi edrych ar Saul, brenin cyntaf yr Iddewon, ac oedd nhw eisiau brenin, ac oedd Dyw wedi, wedi gadael iddyn nhw dewis brenin. Hyd yn oed, oedd e'n gwybod bod oedd e ddim yn mynd i gweithio allan y ffordd o'n nhw'n meddwl, ond dyma ni A nawr, heddi ni'n mynd i edrych ar bachgen arall. Nawr, mae'r bachgen yma yn tyfu lan i bod yn brenin nes, y bod y brenin nesaf, ond mae'n bachgen yn y stori yma. Dyma stori Dafydd.
Nawr, ydych chi'n cofio hanes Dafydd? Os cofiwch chi, roedd Brenin Saul wedi bod yn anifydd i ddiw a ddim wedi bod yn gwrando ar hyn o ddedau. Roedd Dyw wedi dweud wrth Samuel, Dos i Bethlehem at Jesse a bydd un o'i blant e yn dod yn frenin nesa yn Israel. Ac os ych chi'n cofio, oedd y bechgyn i gyd yn fawr ac yn olygus, ond Dafydd gafodd i ddewis. Yr un oedd yn edrych ar ôl y defaid. Roedd Dyw wedi dweud taw Dafydd oedd y brenin nesa, felly dyma Samuel yn ei eneinio fe, a dyma'r ysbryd glân yn ei helpu fe. A tra oedd e adre, roedd y fyddin yr Israelied wedi dod at ei gilydd i ymladd yn erbyn y Philistiaid. Roedd byddin y Philistiaid wedi gwersylla fyny ar y bryn, ac roedd yna ddyffryn mawr rhwng y ddwy fyddin. Roedd tri o frodyr Dafydd yn y fyddin i ymladd yn erbyn y Philistiaid, a dyma Jesse, y tad, yn danfon Dafydd i fynd â chydig o fwyd i'w frodyr ac i glywed sut oedd pethau'n mynd ymlaen. Bob dydd am 40 diwrnod roedd un o'r Philistiaid yn dod allan a sefyll yn y dyffryn rhwng y byddinoedd ac yn dechrau gwawdio yr Israeliad a gwneud hwyl am ei pen nhw. I enw fe oedd Goleiaf, ac roedd e'n naw trodfedd o daldra, Roedd e'n gwisgo helmed pres trwm yn cario uh, tarian fawr a, a gwaywffon enfawr ar ei gefn. A roedd e'n gweiddi, dewiswch rhywun i ymladd drosoch chi, ddwedodd e. Fe fyddwn ni'n sortio'r broblem am mas mewn un ymladdfa. Os yw'ch dyn chi yn gellu'n lladd i, yna fyddwn ni yn gaethweision. Ond os bydda i yn lladd e, byddwch chi yn gaethweision i ni. Ac achos bod e mor fawr ac mor gryf, do dim un o'r Israelied eisiau ymladd yn erbyn y cawr yma, er bod Saul yn cynnig lot fawr o arian iddyn nhw. A trwy syndod i bawb, dyma Dafydd ifanc oedd ddim hyd yn oed yn y fyddin, jyst wedi troi fyny i roi bwyd i'w frodyr, yn gwirfoddoli i ymladd yn erbyn Goleiath. Dyma brenin Saul yn gweud, paid â bod yn wirion, jyst bachgen wyt ti. Dyma Dafydd yn ateb, gyda help Duw, rwyf wedi ymladd yn erbyn llewod ac eirth Oedd yn ymosod ar uh, ddefaid fy nhad. Yn hytrach fe ath e lawr i'r dyffryn, lawr a dewis pum carreg fach llyfn, yn barod i ymladd yn erbyn y cawr mawr. Dyma Goliath yn gweiddi dros bob man, Ai ci ydw i bod chi'n dod ar fy ôl i gyda ffon tyd yma a gwnea i fwydo ti i'r anifeiliaid gwyllt. Dyma Dafydd yn gweiddi'n ôl. Rwy ti'n dod ata i efo gweiw ffon a javelin a cleddyf, ond rydw i'n dod yn enw yr arglwydd ddiw. Heddiw, bydd e yn dy fwydo di er anifeiliaid gwyllt, ac fe fydd y byd i gyd yn gwybod mae dim ond un gwir dduw sydd i gael. Nid fy mrwydr i yw hon, ond brwydr Duw. Dyma Dafydd yn mestyn mewn i'w boced, dod allan a chareg a rhoi di yn y ffon dafo. Dyma fe'n i throi rownd a rownd a rownd a'i thaflu hi tuag at Goleiaf. Dyma'r gareg yn taro y cawr mawr ar ei ben ac fe syrthiodd i lawr yn farw. Roedd Dafydd wedi trystio Duw ac roedd e wedi ennill yn erbyn y cawr. Dyma'r Philistiaid yn rhyfeddu ac yn ofni wrth iddyn nhw syl sylwi bod y cawr mawr nhw wedi syrthio i'r llawr ac dyma nhw'n dechrau rhedeg i ffwrdd a dyma'r Israeliad a fyddin nawr yn llawn hyder yn gweiddi mewn buddugoliaeth a rhedeg ar ôl y Ffilistiaid allan o'r wlad.
Wel, am stori. Nawr, falle chi wedi clywed y stori yma o'r blaen, achos mae'r stori yma yw'r un o'r straeon mwyaf poblogaeth o'r Beibl, achos mae pobl yn adrodd ac yn ail-adrodd y stori yma just dros, dros amser. Achos mae mor poblogaidd. Ac, wel, pam ydy e mor poblogaidd? Falle achos bod e'n dysgu ni lot. Ni'n gallu dysgu lot o'r stori yma. Yn gweld, oedd Dafydd wedi dod ac oedd problem mawr gyda fe, oedd e? Y cawr enfawr yma. Ond oedd Dafydd yn eitha, wel, yn eitha hyderus. Oedd e'n, oedd e'n barod i ymladd ac i delio gyda'r problem yma, gyda cawr yma. Oedd y milwyr i gyd yn ofnus. Ond nhw ddim eisiau ymladd y cawr yma. Ond oedd Dafydd yn gwybod, oedd e'n hyderus, ac oedd e'n gwybod oedd Dyw wrth ei ochr. A mae'n rhan wir heddi hefyd, achos, wel, dwi erioed wedi ymladd cawr, ond mae problemau mawr 'da fi yn, um, yn fy mywyd, fel falle bod wedi cwmpa mas gyda ffrind, falle bod chi wedi cwmpa mas gyda ffrind, neu bod rhywbeth wedi digwydd, bod problem arall gyda chi, a mae'n teimlo fel problem anferth, fel y cawr yma. Ac Wrth i ni gwybod, wrth i fi gwybod bod Duw wrth fy ochr i, mae'n haws i fi delio gyda'r problem yma, achos dw i ddim ar fy mhen fy hun. Mae Duw gyda fi trwy'r amser. A mae hynna'n neud i fi'n teimlo'n well. Mae'n rhoi hyder i fi i delio gyda'r problem. Achos dw i'n gwybod bod Duw gyda fi trwy'r amser, a bod Duw gallu bod gyda chi hefyd. Bod dim yn rhaid i chi gofyn iddo fe i helpu chi i, i delio gyda'r problem. A bydde fanna hefyd i roi hyder i chi hefyd. A mae hynna'n bwysig, bwysig iawn heddi, fel oedd yr yn adeg Dafydd hefyd, bod Duw gyda ni trwy'r amser a mae hwnna'n jyst yn newyddion ffantastig i fi a gobeithio i chi hefyd. Nawr, dw i'n mynd i gweddio a wedyn ni'n mynd i cael can a byddai'n gweld chi wythnos nesaf i gweld rhywun arall yn yr Hen Testament. Gweddïwn. Arglwydd Duw, diolch bod ti gyda ni trwy'r amser, bod ti yna pan ni bod ni'n delio gyda problemau, problemau bach a problemau enfawr. Helpa ni i, i just nabod bod, chi, bod ti fanna trwy'r amser a helpa ni gofyn i ti am help i gyda'r problemau. Yn enw'r Iesu. Amen.